Hola! ¿Cómo estás, chef? Bien, aquí. ¿Cómo estás? Wow!
Wow, Hector! Bob blwyddyn, mae yna dros 16 miliwn o dwristiaid o Brydain yn teithio i Sbaen ar eu gwyliau, a llwyth o Gymru yn eu plith. Ond tra bydd lot yn tycio mewn i all-inclusive buffets ar y Costa del Sol, dwi ar daith i ffeindio peth o'r cynnyrch a'r bwyd mwya next level yn Ewrop. Mae hwnna yn edrych yn rili weird, ond tbe weithiau, y pethau mwya weird, di'r pethau mwya blasus. Fel Cymro sy'n caru bwyd, dwi reit genfigennus o hunaniaeth bwyd Sbaen i gymaru efo ni yng Nghymru. Croeso i Barcelona, man. Ww! Mae'n boeth yn y dedyn! Diwylliant bwyd

Fyddai'n hwcio fyny efo chefs traddodiadol a rhei newydd sy'n gwthio ffiniau. Incredibly.
Sut ti fod i disgrifio blasus fel 'ma ar teli? Ti methu na? O, 'da ni yma Cerys. A'n cyfarfod Cymru sy'n caru'r wlad 'ma. Arriva, arriva.
Dwi isio blasu bob dim a teimlo cariad, calon a genaint Sbaen. Delicioso. Brathiad. ar ôl brathiad oh, yeah.
ar y daith anhygoel ma. Lwme! A llenwi mol, ia.
Dwi'n llawn dob. Ond dwi'n misio ffendio nhw ddim bita mwy, so... Na we. So mae'n nhaith i'n cychwyn yn rywle o'r enw Galicia.
Rhanbarth o Sbaen 'di Galicia, a mae'n cael ei nabod fatha'r seithfed genedl Celtaidd. A mae 'na gerflun 'ma sy'n danos hynna. Yli cwl 'di hwn! Da chi 'di Galicia fama, Iwerddon, Yr Alban a Cymru. Dwi'n meddwl na draed i fod, mae'n edrych bach dda neidar efo wings, de?
Ond ta waeth am y cerflun, ia? Mae tirwedd Galicia yn debyg iawn i Gymru. Mae'n glawio lot yma, a fatha ni, maen nhw'n siarad iaith ei hun 'fyd, Galiseg yn ogystal â Sbaeneg. Dwi 'di bod yn trio dysgu chydig bach o'r ddwy, so gawn ni weld sut eithi, ia? Prif ddinas Galicia di fama, Santiago de Compostela. Bob blwyddyn mae yna dros 300,000 o bobl yn cerdded drwy Galicia i'r gadeirlan anfarth ma, ar ben yr undod crefyddol ar y llwybr El Camino.
Ond dwi'm yma am resymau crefyddol, dwi di dod i hel y mol, ia?
Ma na doman o fwytai bach cŵl ar y llwybr ma, a dwi di dod i un sy'n rili werth stop, medda nhw. Maison de Crescente. Yma, gei di bryd rili rhad a maethlon, i gyd di cwcio gan y merched old school ma, a'r bobdy tân sydd dros ganrif oed.

Ia, ia, ia. Anhygoel.
Mae bron bob dim mae Loli a'r merched yn gwcio yma yn dod o'i ffarm. Fatha'r bîff, cywion ieir a cheiliogod, porc a llysiau. Dim food miles yn fama, ia. A maen nhw'n iwsio bob rhan o'r anifail 'fyd, fatha'r pen mochyn 'ma. Does na'm byd yn mynd i wast.
This is la abuela.
Haia.

Y aquí la verdurita y el chorizo. Chorizo, cabbage.
Chorizo mio.
Ar ôl cerdded milltiroedd. Si. Be' gei di well na hyn, Loli? Si. Si, si Loli. O, dwi methu disgwyl bita. Bueno.
Bueno.
Ma'r lle ma'n boblogaidd efo cerddwyr ond ma'r locals yn lyfio'r lle ma fyd so ma'n goro bod o dda yndi? Hola, que tal Chris? Wow. Aquí viene el cocidito. Graciñas.
Jabalí.
Esto es el gallo de corral. Ooh.
Lot o fwyd, dwi'n meddwl mae bob dim yma wan. Dwi'n gorau rhoi napkin. A dipyn bach o gwin. A dwi am mynd am y ceiliog i gychwyn efo, achos dwi rioed di blasu ceiliog o flaen. O, mae'n jyst yn toddi, mae'n jyst yn disgyn i ddarna. Waw, un brathiad o ci ceiliog, dwi'n meddwl na i byth bita chicken normal eto. Mae mor difyrn, mae'n jyst yn hollol stunning. A nawr i rong, mae yna mwy o fwyd! Hito!
A hwn di'r ciwiar bach. Gedal!
Hwn ydi fi, jyst bwyd da. Cynnyrch anhygoel, cynnyrch lleol, bob dim fatha ryw llai na can rhath i ffwr. Faint o sbesial di wnna? O'r wild boar. O, wild boar. Delicioso. Delicioso. Waw. Waw. Am eista 'ma Yn bwyta llwyth o bwyd maethlon anhygoel, trwyn yn cynffon, dim wasp, o'n i'n iwsio'r pen a restr i'r gyd, t'mo' blas yna i gyd dod allan yn y stocs a'r sauces. Fel 'ma swn i'n gallu meddwl o Cymru can mlwyddyn yn ôl. Pan 'dan ni'n mynd i restaurant fel 'ma yn Cymru sy'n serfio bwyd traddodiadol o back in the day, 'dan ni angan cadw traddodiadau fel 'ma i fynd ia? Ma'n sbesial. Iechyd da, salute.

Helo bach i ni yn y farchnad. Met, dwi'n hollol buzzing. Pulperia a Bastos. Waw.
Yes!
Un o'r bwydydd môr mwya' poblogaidd yn Galicia 'di'r cradur efo wyth coes, yr octopws, neu'r pulpo. Ac yma'n Pulperia a Bastos, mae Anna'n cwcio nhw ffresh bob dydd. Hola!
Como estas, Anna? Muy bien, gracias.
Ww, bendigedig! Siŵr o fod, maen nhw'n mynd drwy lot o pulpo fan hyn. Be? Ti wedi cael hwn o'r blaen? Unwaith ar pen-blwydd mynd Barcelona. Ok, ok.
Atgofion melys de. Ond ges i'm yr experience o hyn o cael ei prepio strêt o flaen fi. Oedd o jyst barod, t'mo'? Wrth gwrs. Mae fe'n neis i weld. Yn creblu arno. Yn syml iawn, mae'r pulpo'n cael ei ferwi mewn dŵr halan cyn ei dorri'n ddarnau bach. Sbrincl o halan môr, pimenton lleol sydd basically fatha pabrika,

Pulperia. Waw. A pastas. A pobol sy wedi trio octopus adra. Dwi me'wl ma'n blasu mwy fatha chicken a porc mwy na fish yndi? Ie ie ie odi ie ie. Ma'n ma'n rili rili meaty. Ma'r texture yn ril neis 'da fe. Ma' fe'n teimlo'n neis yn dy geg. Tamaid bach o braster. Ti'n ti'n gallu teimlo y braster bach? Do, do, do. Ma' fe mor neis.
Serious rŵan iawn, i fi ia, Llefydd fel 'ma sy'n angan y recognition, y dawenus bod nhw'n sbesial, anhygoel. Aha. Beth, beth arall sy angen arnat ti? Ond mae o dipyn bach yn crazy yndi, t'o' ma' octopus, mae o efo naw brên. Naw brên? Ma' nhw'n un o'r creaduriau mwya intelligent yn y byd. Aha. Ma' nhw'n gallu newid lliw, newid patrwm. Ie.
Ond, mae o'n blasus AF, mêt. O diar.
Mm. Alla i aros fan 'yn trw dydd? Dw i'n meddwl mêt, ti 'r un peth, t'o' ti'n chef. Ti'n bwyta'r math yma a mae'n ysbrydoli chdi. Yndi. Dwi rili isio cael go yn cwcio pulpo ar y tân. Pryd chi'n rhoi e ar y grill, mae'r parts tenne 'na, maen nhw'n mynd fel cracklin bach. Crispy, crispy. Oh.
Bach tân, mwg. Yes. Mwy o gwin. Nôl yn y casa. Ie, ie. Ie?
Perffaith, mêt.
Awn ni ffeindio pulpo i cwcio? Ie, pan mae. Yes, yeah.
bravo.
Waw. Got pound hwn da ia? Ie ie.
Nôl y sôn, mae pobl Sbaen yn bwyta dros 33,000 tunnell o octopws bob blwyddyn. So diwm yn anodd dod o hyd iddyn nhw mewn unrhyw siop bysgod. A Miguel di'r boi i cael gafael ar rhei o'r rhei gorau yn y farchnad. Hola Miguel!
Hola!
Miguel! ¿Qué tal?
Uno pulpo galeta. Un pulpo.
Por favor, Miguel. Sí.

Dwi wrth y modd yn cael lle i gwcio pan dwi dramor, felly dwi wedi rhentu'r hen casa cwl ma, a mae Rhodri a fi am gwcio'r octopus gathon ni yn y farchnad gyna. Yes, Rhodri? Reit.
Ti'n licio'r gegin? Ie, mae fe'n class.
Rhyw 80s dalithion ynddi? Ie, ydi, ie.
Da ni am barbeciwio'r bad boy ma, ond gynta, da ni anna'n berwi fo mewn stoc efo lemon, garlleg, nionod a dail be fel bod o'n dendar neis. Oedd o rwbath o ffilm Alien yndi?
I gyrdio'r coesa, ti fod i ddipio nhw yn y dŵr gynta. A ni jyst roid rhyw dync bach fel ti'n gweld hynna'n cyrlio syth bin. Waw.
Un arall am look. Ww.
Waw. A fewn â chdi, met.

Ah, mae'n stido fo Iawn ta. Prepio rhywfaint o'r salsa. Salsa Daleda. Yeah. I fynd efo'r pulpo ma, da ni am wneud salsa daleda, sy'n gymysgedd o nionod, tomatos, stoc o pulpo a chorizo lleol. Dyna ni.
A da ni roi'r tatws o'r stoc yn y badall fyd. Does na'm byd yn mynd i wast yn fama.
Jyst creu gwely. Jyst creu gwely bach. Dod off y tân. Dod a chilio tan ma'r pwlpo'n barod, ia? Mm. Wan, amser i baratoi'r octopus.
Oh, sbia. Waw.
Ar un o'r tentacles.
Mae hwnna'n edrych yn class.

Croen a jiws lemon.
Waw, mae hwnna yn edrych yn amazing. Mae fe ar oglu'n clas, mae fe'n edrych yn clas. Mae hwnna'n ni blasu. Mae'n reit emosiynol, sdi.
Dwi'n ddim yn breuddwydio, dwi'n cael pobl yn drawlithio. Mae hwnna'n celf hwnna. Celf.
Reit. Mae'n crwch yn off o fi yn darn juicy o pen.

Mae'r dewin yma yn creu diod meddwol o'r enw Queimada. Buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos a facer una queimada galega. Mae rhei yn deud mai'r Celtiaid ddath â'r traddodiad yma i Galicia. Ond dwi erioed weld dim byd fel ma'n Caernarfon, de?
A fod y sŵyn sy'n cael ei adrodd cyn i yfed fod i bur o'r enaid.
Mae hwn yn creepy magic show, dde. Ie.
So ar ôl roi liver ar dân, mae'r dewin yn mynd ati i greu'r diod yn ei bowlan draddodiadol. Gynta, oren a lemon. Wedyn ffa coffi a llwyth o siwgwr. A llwyth o alcohol rili really cry. Cyn i'r holl beth cael ei roi ar dân. Yn includio fo.

Iechyd da. Iechyd da, Dewin.
Sori. Mae'r sip cynta fod i atal ysbrydion drwg.
Yn boeth, mae fe'n gry. Dwi'n... Ti'n gallu blasu y coffi hefyd. Yndwt?
Mae'r ail fod i llnau dy feddwl o ragfarn, a mae'r trydydd fod i roi angerdd yn dy enaid. A fedrai gredu hynna ia, chos mae'r stwff ma fatha rocket fuel.
Ia, paid a smasho fi yma mêt. Nes i ddeud o'n i'm da rhodri am sypreis do? A na chdi sypreis o hwnna. A ma ca'l un sip o'r coemada na jys neud fi teimlo yn amazing. Hitio fi'n galad. Teimlo'r Celtic connection. Dwi wrth fy modd efo daleithia. Waw.
Nest ti wel' e roi y tân yn ei geg? Do! Nath o dwrno i gyd yn y geg dyna o'dd y llyfyr creu madog yn llaw e. Dwi'n teimlo'n Mary ŵan 'de. Ie ie ie.
Ond y nodyn da, nes i'm hitio'r bars efo Rhod, ges i wely cynnar. Chos o'n i'n hollol excited i ddeffro ben bora i gyfarfod y chef yma.

Mae Luthian superstar yn sîn fwyd Sbaen, ond yn addurn o'r waliau 'ma, mae lluniau o'i superstars hi. Y merched sy'n cynhyrchu a'n gwerthu'r bwyd mae'n baratoi 'ma. Merched mae hi'n meddwl sydd mor bwysig i ddiwylliant bwyd Galicia ond sydd ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth.

oedden nhw'n helpu hi tra oedd hi'n fam ifanc a'n stryglo cadw'r bwyty i fynd. Felly, maen nhw fel teulu iddi. A rwan mae'n talu'n ôl drwy cefnogi nhw.
Dwi'n lyfio fo, mae Lucy edrych efo VIP, straight fewn, no box, be bynnag mae eisiau, hyd i'r brenhines o Santiago.

Dwi'n caru mynd rownd siops efo chdi!
Efo llond ein dwylo, da ni'n hedio nôl i'r bwyty. Be sy 'ma Batman drwm wyt? Ha!
Tro be?
Lle mae Lufia a'i thîm mynd ati i ddefnyddio'r cynnyrch i drin tasting menu sbesial jyst i fi, cyn i'r lle agor. Ti methu talu am hyn 'de? I ddechrau, dathliad o lysiau, rhei 'di coginio a rhei yn amrwd.
Just y cynnyrch, the star of the show, to. Salad, dwi'n rhaid salad yn popio fel fan cer fel fan. Hmm.
A sbia ar y beetroot ma ta. Rheid i rhostio'n ara, a cwmwl o beetroot ar ei benno. Rwy'n mynd â fi o ffair borth batle de.

Na, dwi'n rhoi cael macrach a tatws fel afael.
A mae'r bwyd dal i ddod. Platiad ar ôl platiad sy'n chwthu mhenni.
A dych ch'nabod fi erbyn ŵan dwi'm rili'n boi fine dining t'mo'? Ond seriously dwi recmendio pawb yn y byd dod i fyma iawn achos ti'm jyst yn bita bwyd anhygoel ti'm yn bita cynnyrch anhygoel ond ti'n bita darn o Lwthia, stori hi, taith hi, o stryglo pan o'dd yn ifanc, a'r hen ferchaid yn y marchnad t'mo'? Edrych ar ôl hi. Ma' 'na ma' 'na powerful. Ma' hwnna 'di fatha exp- un o experiences bwyd gora' dwi 'rioed 'di ga'l. Lwthia! Genius. Diolch o galon, diolch o galon. Yma, ar ochr orllewinol Galicia, mae môr yr Atlantig yn taro ar y creigiau. A mae yna fwyd môr sydd wrth ei bodda yma, prethebes.
Mae'r cregyn môr rhyfedd yma yn delicacy rownd y byd.

a'i sbreio efo stoc mussels a darlled.
Mm. Mm. Dau funud yn ôl, si trio'r bwyd mor gorau sy'n rhoi bo'n ceg fi. A wan, mae hwnna wedi topio fo. Bach o tan a mwg, stoc y mussels efo darlled. Gran a môr, gran a môr, cariad mawr. Waw. Sbesial iawn, ma' hyn yn sbesial. Y petha bach ia? Grathinias yn meddal y petha bach. Grathinias. Grathinias. Grathinias. Ti methu mynd mwy ffres a hwnna. Trysor, odd hwnna'n trysor yr unig ffordd allet ti dreifio fo. O, teimlad da. Dwi am neud ryw spin bach. Para thebe spin. A dwi'n mynd i cario mlaen sbinio tan dwi'n mynd yn dizzy a dwi'n mynd allan o shot. Bwm!
Nesa ar y nhaith yn Galicia, dwi 'di dod i Betanzos, am un o glasuron bwyd Sbaen. A ma' 'na Gymraes yma sy'n gwbo union lle i fynd. Haha, yo, Angharad! Haia, Chris, ti iawn? Ti'n iawn? Ffansi dod rwy'n y Cymru yma? Iawn. Haha, neis cyfarfod chdi! Ti'n mynd â fi am rwbeth bach sbesial i fita wan?

A'r byd yn ôl y sôn am tortilla wy traddodiadol.
So, beth sy'n neud tortilla Pepa fama yn wahanol i'r tortillas o'r rest o Sbaen? Mm, ie, mae'n cwestiwn dda.
Wel, mae'r tortilla Spaniola yn Sbaen, weithiau maen nhw'n cael e gyda winwns neu bidor, so mae'n dibynnu, mae bach o debate rownd hwnna yn Sbaen. Ond fan hyn yn Betanzos, Mae fe'n strictly heb winwns, just wyau a tatws. A ble bynnag ti'n mynd, ti'n gofyn am tortilla betanzas, mae wastad bach fwy squidgy, yn soft yn y canol, bach yn raw, a mae'n lyfli. Melting in the middle. Mae Pepa 'di cwcio miloedd ar filoedd o tortillas yn ei amser. Yr OG tortilla master, ia? A'r cyfrinach i'r tortilla perffaith, medda Pepa, 'di deg wy, Dau fel enwi.
Dw i'n cael go yn cwcio tortilla yn ôl adra t'mod a ma' reit galad a ma' dw methu disgwyl cael un efo'r yy melynwy a rhedag fatha cwstad. Hmm ie na fedrwch.
Ma'r tatws, sy 'di coginio rywfaint mewn olive oil, yn cael ei ychwanegu at y wya, a'i cymysgu'n dda. Cyn mynd mewn i'r badell ffrio. Ac ar ol chydig eiliadau, mae'n cael fflip a'i adael i orffan coginio.
So am faint o'ch chi byw yn Galicia? Ie, o'n i arfer byw fan hyn am tair blynedd. Waw. Ie, hwn, des i fan hyn am gwaith. So o'n i'n gweithio yn byd pildrod, so ie.
Yy gweithio yn VAA. Ocê, ocê. Yym ie, o'n i'n gweithio yn Deportivo La Coruña, yn Celta Vigo. A enjoio bywyd yma? Ie, yeah, joio mas draw, byw ar lan y môr, e, bach yn debyg Gymru, nag yw e, popeth yn gwyrdd. E, bwyd well. Bwyd yn hygol, ie. yeah. So ffili cwyno. A sôn am fwyd, mae'r tortillas yn barod.
Ww! Ww, que rico. Wow.
Grathinias.
Grathinias, Pepa. Ww.

Dwi'n blasu carreg chdi mewn bob brathiad, dwi lyfio fo. Dice que sabe el amor con quien cocinas. Waw.
Ma' wnna'n anhygoel. Werth trafeili bob cam am 'wn fi'n credu. Diolch massive am dod â fi yma. Mm, dim problem o gwbwl. Dylen ni pob dydd os gallwn ni.
Yndi, mae dalithiau'n llawn o fwyd clasurol, fatha'r tortilla anhygoel 'na. Ond mae 'na un sy'n fwy enwog na unrhyw un arall, a nei di ffeindio cerflun ohono fo yn eglwys gadeiriol anfarth Santiago.
Wan hwn 'di'r rheswm dwi'n dod i'r gadeirlan 'ma, un o'r cofnodion hynna yn y byd o empanada. Mae'n dyddio'r holl ffordd nôl i thirteenth century. Faint o cwl dyna ia? A t'be dwi'm rili boi crefyddol ond ia, empanada, lyfio fo.
Yn debyg i pasti mawr, oedd y pererinion oedd yn dod i'r eglwys yn arfer bita empanadas. Bwyd handi on the go ia? A dwi ar y ffor i hen fecws draddodiadol, neu panaderia, i gael fy mlas cynta.
Yo! Hola!
Bom dia Maria! Hola!

A ti'n meddwl fi'n ffyn am gwatsiad dulo pobyddion yn gweithio efo toes? Dwi bach o fetish weird dwi'n meddwl o dwi'n lyfio fo. Mae am wneud dau empanada clasurol i fi, un efo scallops a llall efo bacalao, sef cod hallt efo sultanas ar ei ben o.
Ella mae'n swnio dipyn bach yn rhyfedd cael sultanas efo cod ond yy ia golchi dulo golchi dulo Maria. Ond ta be, mae'r cod yna, bacalaw, mae hwnna'n cod hallt, so ta fydd y sultanas yn adio melusrwydd.
Mae'n gorchuddio nhw efo caead, a dyma lle mae arbenigedd Maria yn rili dod i'r amlwg.
Waw, dach chi'n deud efo sgil Maria, mae 'di gwneud miloedd ar filoedd o empanadas, mae'n neud y crimpio edrych mor hawdd, ta, mae hwnna'n cymryd lot o sgil. Ia, Maria, a fela sut ti'n neud empanada gallega. Benya bo forno. Oh.
Mae fforno Maria yn gan mlwydd oed. Gran fforno.
Gran fforno.
A mae dyn efo olwyn anfarth oh. sy'n symud yr empanadas yn agosach at y gres. Cool ta be?
Dwi yn caru'r popdy yma, mae mor cool. A ti'n gweld y car ar gyfer fo, yn bach yn bumpy, ddim yn smooth, ti'n gweld, mae'n achos mae'n gweld llwyth o action. Ie, fatha fi. Da, dwi'n dod yn fes.
Mae'n sef gen i si ber wan. Sy'n hafeg.
Ar ôl 25 minutos, neu 25 munud i chi a fi, maen nhw'n barod i ddod allan.

Ma nhw'n cymryd beef yn rili serious yn Galicia. A ma 'na lot o chefs yn honni mai beef Galicia 'di'r gora' yn y byd. So beef amdani ia? Dwi 'di hwcio fyny efo Lucia eto, chos mae 'di daddo mynd â fi i Gefn Gwlad, i ddangos i fi be' sy'n neud beef Galicia mor dda. Increíbles.
Gynta, mae'n mynd â fi i ffarm ei ffrind Javier, i weld y creaduriaid anfarth 'ma. Ych daleithio, a'r enw arnyn nhw fama 'di Rêl Boi. Tro cynta fi erioed gweld Rêl Boi. Rêl Boi?
Rêl Boi, a ti Rêl Boi? Maen nhw Rêl Boi, dwi Rêl Boi. Majestuoso? Majestuoso.
Seis años y medio. Wel, tua fi'n chwech, chwech a hanner oed, a maen nhw ond yn bita'r gwair a'r blodau a'r herbs sy'n tyfu o'r caeau 'ma. Maen nhw'n hollol relaxed, hollol chilled. A chafiar yn caru rhein fatha teulu, edrych ar ôl nhw fatha teulu. Nos bore, bore mwyn nos at ergara eili si. Ingwrs.
Waw, da ni'n mynd fewn. Wan, yng Nghymru, fel rheol, mae'r bîff da ni'n fita yn ifanc iawn. Mae'r dwarthaig yn cael ei lladd am gig pan dyn ond ryw 22 mis oed, ond fydd hein yn cael ei lladd tua 7 i 8 oed. Dwi ddim yn ffansi ffeit o fi na hein, na. Na mêt. Dy poeni, dwi'n ofn chdi mwy na ti'n ofn fi. Mae'r ffaith bod rhein yn byw mor hir yn rhoi cyfle i flas difyn ddatblygu yn y cig. Ac ar y ffarm yma, maen nhw'n troi'r cig mewn i chorizo difygu, a mae Lucia yn defnyddio hwn yn ei bwyty. A mae gwragedd y ffarm 'di rhoi dipyn o sbred allan i ni yn ei hen fecws. Chwarae teg iddyn nhw, ia? Qué chorizo de boy, the real way.
Wow, real boy! Yeah, yeah. Sa ddim additives na chemega o gwbl yn y chorizo yma. Just mwg a cig. Seriously anhygoel. Mm, perfecto.
Ond, di lwthio heb orffan eto. A nesa ar ein taith bif, mae'n mynd â fi at Hector. Hector!
Go Hector!
Hola! Com estàs, chef? Bien, aquí.
A mae'r boi ma'n un o chefs stêc gorau Galicia. Yma, ar fferm y teulu, mae Hector yn cadw gwarthaig enwoca Galicia, y Rubia Gallega, a mae rhain yn cael ei nabod am gynhyrchu bîff mwyaf blasus y byd. O, Matt!
Trogi mawr, wyt? Ond ar y fferma hefyd, mae yna gegin tân hynafol.

Miwn hi- ie. O, smell.
Mae Hector yn rhoi'r asgwrn 'ma syth ar y tân. Ac yn sleisio'r beef yn dena cyn i dorri fo'n ddarna bach. Chydig o halan, shallots di torri'n fân, capers a gherkins. Wedyn ar gyfer y sos, mae'n cymysgu mwstad Dijon efo melynwy, Worcestershire sauce, Tabasco ac olive oil.
Perfecto!
Mae'n cymysgu'r cig yn y sos tan bod pob un darn 'di orchuddio.

A wedyn ma' mêr asgwrn o dano fo, jyst yn mynd â fo i'r lefel arall. 'Na chdi dathliad o Rubia Gallega. Dathliad o Hector. Diolch fawr iawn. O! Yn ôl adran Cymru, dwi 'di llwcio mwy o beef a mwy o bone marrow na neb. A dwi rioed di meddwl combainio'r ddau efo'i gilydd. Ysbrydoliaeth. Ysbrydoliaeth.
Felly, oedd rhaid i fi drio cwcio stêc rwbia galega fy hun, doedd? So, nes i ofyn i Chef Rhodri os oedd o ffansi trip bach i'r bwtsiar lleol.
Casa de Carne, Cartra Cig. Methu aros. A da ni am cael cook on wedyn, brawd? Yes! Yes, mêt!

So, fydd rhaid i ni drin hwn efo digon o barch.
Chef Rhodri. Mae 'di bod yn pleser enfawr cael chdi draw yn Galicia. Dwi'n hollol gutted mai noson ola chdi. Ond, da ni efo'r stêc gorau yn y byd, a da ni am fynd allan efo bang. Tân a mwg, rubia gallega, gêm bach o pŵl wedyn, llwyth o win, a yli ar y stêc 'ma. Dwi'n gwybod, nathon ni Drwlio dros hwn llwyth dyna ond jyst yli ar hwnna. Ma' hwnna'n wallgo. A cwcio hwn yn rili syml. Dim olew, dim byd, dim ond anad i fi efo pwynt o ffat arno fo. Ar y tân. A steil Galicia, llwyth o halan. Yes!
A peidiwch â poeni, 'di'r halan 'na Ddim yn mynd i aros ar y stêc, iawn, mae'n mynd i harddu'r stêc yn perffaith, a phan mae'n cael fflip, mae'r halen yn disgyn o'r yna. Ie, perffaith.
Ar ôl pum munud, mae'n cael fflip. A mwy o halen ar yr ochr arall. A dwi'n beistio fo efo menyn a rhosmari i gadw hi'n jiwsi.
Ti'n barod i tynnu off, gadael hi restio? Ie, ie, ie. Mae hwnna'n dal yn mynd i coginio. Yndi.
O, cwestiwn am faint? Deg, 15 munud. Ie. Ma'n ma'n essential ynde? Odi ie. Ar ôl i fi aresto ma' gyd o'r yy muscles 'na yn myn' i relacso ma'r stêc 'ma'n myn' i bod yn berffeth. Mate, a jyst edrych arna chdi siarad am stêc yn troi fi ar mor galed. Fel yn ca'l uffar o boys night in yno! O come on bois.
I neud y boys night in 'ma hyd yn oed yn well, 'dan ni'n ca'l salad tomatos efo olive oil. A dwi'n cario pupura padron sy'n lleol i Galicia. Yn ôl y sôn, mae un o bob deg yn rili poeth. Fi byth di cael un spacey. Mae pobl yn dweud, o, mae always chance o ti gael un spacey. Ie, ti di bita tua miliwn a ti dal heb di cael un spacey.
Yes.
Make it rain.
Woah!
Iawn ta, Vet.
Un peth sy'n acen platio fyny. A ti gwbod be di enw fi? Flame Based e!
Yes baby! Let's go! Ma'r asgwrn, neu menyn Duw sa nain fi'n deud. Dach chi barod ŵan os ma' ond un têc ar ôl ia bois? Whoo-hoo-hoo!
Waw. O!
Lwme! Lwme!
Nawr ma' hwnna yn epic.

Oh. Oh my god. Ta-da.
Dio dda, met, dio dda. Oh.
Mae hwnna yn stunning. The beefiest beef fi byth di gael. Mm.
O'n i'n mynd all o beef yn gallu cael ei turbocharge i fod mor beefy a hynna. Mm. Pymtheg mlynedd o byw 'da ni. Ma'n lle bywyd anhygoel. Hmm. A 'da ni 'di trin y cig 'na efo mor cymaint o cariad a ma'r cig 'na'n rewardio ni ŵan efo'r stêc gora' dwi rioed 'di ca'l. O! O'n i yn meddwl odden ni efo'r beef gora' yn Cymru. Hmm. Yn y byd. Na. Ond... Ma' hwn yn...
Dwi dwi rioed 'di blasu beef fatha fela. Diolch gen ti Chris.
Diolch i chdi mêt.
Diolch i chdi. Ti licio tomato bach 'fyd? Mmm. Mmm. Da ni rioed 'di ca'l un spicy o blaen mêt. Hmm. Yli, ma' hwnna fatha Scotch bonnet. Na mêt? Na, ma' raid i ti.
Nes i ga'l y beef.
Na.
Ma' fe'n myn' i digwydd un o'r dyddie 'ma. Jyst nid heddi. Waw. Grathinias Galicia. Diolch yn gaf i Chris. Mae hwn wedi bod yn absolutely special. Dwi'n mynd i cofio hwn am byth. A fi hefyd, Chris. A fi hefyd.
Yup, ella bod Rhodri yn gorfod mynd nôl adra i'r gegin yng Nghymru. Ond mae gen i lot mwy o Sbaen i flasu. A nesa, dwi'n mynd i Ynys Mallorca. O fwytai stunning sy'n mynd i macsio dy dardyn credit di allan. Na chdi bore fo fyw. I lefydd rhad ond hollol flasus. Mae'r paradwys heulog ma yn fecau chefs a Chymru. Iechyd da. Sy'n caru'r haul. Gorgeous, thank you.
A mae na bethau ma, swn i rioed di meddwl rhoi yn fy ngheg o blaen fyd.